An der Rue des Halles, zënter e puer Méint, gëtt hei all Weekend fir gutt Stëmmung gesuergt. Ier mer méi am Detail op dat ze schwätze kommen, wat hei alles gebuede gëtt, maache mer awer emol nach e klengen Ofstiecher an de Dikrecher Gemengerot. Do nämlech gouf et Ufank des Mounts e puer Changementer. Den LSAP-Politiker Claude Haagen war zënter 1994 feste Bestanddeel vum Dikrecher Gemengen a Schäfferot an zënter 2001 ëmmerhin dräimol Buergermeeschter vun der Stad Dikrech, also bal net méi vun hei ewech ze denken. An dach ass hien elo zanter dem fënnefte Januar Minister fir Landwirtschaft a sozial Sécherheet. Et huet also noutgedronge missen zu Ännerungen am Kader vum Gemengerot zu Dikrech kommen. An déi mussen no strikte Reegelen ofgewéckelt ginn. Duerfir war de siwente Januar eng Sitzung aberuff, déi vum Bourgmestre faisant en fonction René Canivet, bis ewell éischte Schäffe, geleet gouf. A vun him gouf et dann emol fir d'éischt e grousse Luef un de fréiere Buergermeeschter fir seng Verdéngschter. Ech wëllt awer hei a mengem perséinlechen Numm an och vum Schäfferot, an ech giff mengen och am Numm vum ganze Gemengerot, Dem Hagens Claude villmools Merci soe fir dat, wat hie fir eis Stad gemaach hott an ech sinn iwwerzeegt, datt en och nach op senger neier Positioun a sengem Ministère kann vläicht net fir d'Stad man, mee hie kann awer vill matschwätzen an enger Regierung an och heiansdo an Dossieren d'Hand derhannert maachen. Wat eis Leit betrëfft, a wat och a werhaapt eist Lëtzebuerger Land nach betrëfft. Als éischte Punkt um Ordre du jour dunn huet missen de Gemengerot completéiert ginn. An zwar gouf dofir fir d'éischt den Nächstegewielten op der Lëscht vun der LSAP, Fränk Klinck, als Remplaçant vum Claude Haagen vereedegt. Je le jure. Merci. Den diploméierte Sportsproff Fränk Klinck, deen als Sportskoordinator vun der Maison Relais zu Dikrech schafft, ass ville bekannt als fréieren Handball-Nationalspiller, awer och als President vum CHEV Handball. Hien ass awer och méi laang schonn a verschiddene Kommissioune vun der Gemeng aktiv, an zwar an der Schoul-, der Sports an der Jugendkommissioun. An an deene Beräicher wëll hie sech och an Zukunft abréngen. Dat si sou déi Saachen, déi mech interesséieren a wou ech wëll eppes derzou bäidroen. Wat mech am Groussen a Ganzen awer ëmmer un der Politik gereizt huet, dat ass einfach fir, hei déi wonnerschéi Stad nach méi wonnerschéin ze maachen, wéi se schonn ass. An ech mengen, dat, dat soll d'Zil vu jiddwerengem an, an engem Gemengeconseil sinn, deen, deen an engem Gemengeconseil ass, deem läit déi Stad, wou en dran ass, um Häerzen. A fir déi esou ze belossen, wéi se ass, oder esouguer nach ze verbesseren, an ech mengen, dat ass dat grousst Zil, wa wat jiddweree soll hunn, an och dofir sinn ech hei an och dat wëll ech déi nächst Joren dann hei maachen. Dann huet op Säite vun der Oppositioun och mussen en neie Conseiller fir csv vereedegt ginn. Am Dezember dat lescht Joer hat déi laangjäreg Gemengeréitin Françoise Kerger-Faber hir Demissioun agereecht. Si gëtt vun elo un ersat vum Ingénieur agronome Dan Kneip, deen als Proff am Lycée technique agricole täteg ass. Seng Prioritéit am Gemengerot läit awer op engem anere Plang. Déi ganz Landwirtschaft läit mer natierlech national um Häerz. Awer kommunalpolitesch schonn déi ganz Verkéiersproblematik oder Verkéierssituatioun hei an der Nordstad eigentlech, wou ech eigentlech net ganz zefridde sinn, wéi dat ofleeft, oder mir net ganz zefridde sinn, wéi dat ofleeft. An do wäert ech schonn versichen, mech mat anzebréngen. Mat der Vereedegung vun den zwee neie Conseilleren, do konnt de Gemengerot och zum Vott iwwergoen fir d'Nofolleg vum Claude Haagen am Kader vum Schäfferot. An zwar goufen op Propositioun vun der LSAP de Claude, genannt Jing, Daleiden als zweete Schäffe proposéiert an den zweete Schäffe Clotil sengersäits fir de Poste vum neie Buergermeeschter. Mat all Kéier siwe Jo-Stëmmen a sechs Blanc-en gouf dës Propositioun dann och vum Gemengerot ugeholl. Ech géing dann am Jing an a mengem Numm Merci soe fir d'Designatioun als Kandidat. D'Prozedur wäert elo esou sinn, datt de Grand-Duc mech als Buergermeeschter muss nominéieren. An eréischt wann déi Nominatioun ënnerschriwwen um Intérieur läit, kann den Intérieur mech ruffe fir Vereedeegt ze ginn. Gläichzäiteg gëtt de Daleiden als Schäffe matgeruff fir vereedeegt ze ginn. An d'Informatioun aus dem Intérieur ass, datt dat kann eventuell bis zu 14 Deeg daueren. Bis datt dat gesat ass. A wann dann alles no Plang leeft, dierft Enn Januar schonn en éischten administrative Gemengerot ofgehale ginn, fir iwwer weider Posteverdeelungen, wéi zum Beispill an de Gemengesyndikater, ze bestëmmen. Zréck dann awer an der Maison Music Art, wou zënter dem Summer dat lescht Joer all Weekend ëmmer eng lass ass. Besonnesch awer um Sonndeg, do ass hei d'Bud ëmmer déck voll an dat vun Ufank un. Do nämlech ass fir Dansante soen. Sonndes mëttes ass an der Maison. Musica zu Dikrech ewell ëmmer richteg eng lass. Thé Dansant ass e Fräizäitugebuet, wat gefrot ass, a fir dat Leit souguer vu méi wäit hier kommen. Eng ganz Partie vun de Gäscht maachen ëmmer eng richteg Tournée vun den Thé Dansanten an der Géigend, woubäi sech Dikrech elo als nei Top Adress erausschielt. C'est une découverte, ça change un petit peu des autres sorties, oui c'est très bien. On a des amis, ces personnes là.

A well esou vill sportlech Aktivitéit jo och mol Appetit mécht, ginn an der Hallefzäit och kleng Häppercher ugebueden, Zopp oder Paschtéisch de Nata zum Beispill, dat hält Leif a Séil zesummen. D'Musek, déi gëtt all Woch ofgewiesselt. Haut lo ass et den Duo vun Everdance, dee fir de richtegen Takt suergt. Everdance, dat sinn zwee passionéiert Hobbymuseker, Fir eng Presentatioun bidden, déi vun Häerze kënnt. Zu Dikrech awer fillen sech de Pensionnaire Marco Resch an de Schouldirekter Yves Schmaatz esou richteg wuel. Also d'Stëmmung ass super, Dir gesitt jo, d'Leit alleguerten danzen, also méi besser geet et net. Wéi gefält et Iech hei zu Dikrech? Wonnerschéin, ech komme aus dem déiwe Minett an et ass ëmmer schéin op Dikrech ze kommen. Wat ass dann un där hei Ambiance elo besonnesch? Immens flotte Sall, et ass e flotte Kader, steet, d'Leit kennt een, et ass einfach eng positiv Stëmmung, wann ech dat däerf soen. Den Thé Dansant an der Maison Music Art huet einfach ageschloen. Dëse Rendez-vous um Sonndegnomëtteg schéint deemno schonn elo Net méi aus Dikrech ewech ze denken ze sinn. Jo, a bei mer do sinn elo déi Haaptresponsabel vun der Maison Music Art hei. Dir hutt Iech elo fir den Ufank hutt Dir Iech op de Weekend beschränkt. Do maacht der awer ganz verschidde Saache freides, samschdes, sonndes, sonndes den Thé dansant a freides a samschdes. Wat leeft do? Dat ass am Fong all freides maache mer esou ee Rock Blues, esou e bësse esou an dee Genre. A samschdes maache mer esou ee Mëschung portugisesch mat lëtzebuerger. Zum Beispill mar hu mer esou ee Soirée vum mat der Harmonika. Do hu mer schonn zum Beispill schonn zwee Dëschen mat 12 Leit reservéiert, lëtzebuerger sinn. dass dat net esou normal ass, dass d'Lëtzebuerger déi an der portugisescher Integratioun sinn. Also fir eis ass scho mol gutt, dat ass scho mol gutt, si kommen net just fir d'Tête ensemble, si kommen och scho bei d'portugisesch Soirée. Dat ass häerzlech bei eis, dass du, sinn am, mir hunn eis am Fong geholl net erwaart, dass d'Lëtzebuerger giff bei eis Samsdes op d'portugisesch Soirée. Awer op eemol hunn ech de Telefon kritt, jo voilà, d'Reservatioune si do an d'Leit sinn, Si si frou, si si scho frou, mech an den Amadeus scho gezei ze gesinn. Voilà, dat ass wierklech tiptop. Jo, et ass och flott, dat d'Leit esou déi aner Kultur wëllen kenneléieren, esou wéi Lëtzebuerg déi portugisesch Kultur, wéi d'Portugisesch och Lëtzebuerger Kultur. Ech wunnen hei zu Lëtzebuerg äit Joren an ech war nach ni an en Tir dansant, dat ass eppes anescht esou ze gesinn an et ass flott awer ze gesinn, wéi sech all esou zesummeméchen an d'Kulturen all mateneen gutt ginn. Dat heescht, dat hei kéint och esou eng Plaz ginn, wou wierklech och esou en Austausch vu Kulture stattfënnt? Jo, jo, natierlech, dat wëlle mer gär. Dat, dat d'Lëtzebuerger Portugisen, Portugise ginn et vill hei am Land, dat wësst jiddereen, dat si e bësse méi zesummekommen, net esou dee separat sinn, souzesoen. ass e Multikulti. Jo. Feeler d'Italieener just. Et heescht jo och Maison Music Art, dat heescht, et ass méi elo wéi nëmmen einfach Musek awer, wat der geplangt hutt? Jo, et ass am Fong geholl, mir hunn déi Sall hei och, dat ass am Fong geholl, dass Maison Music Art, dat ass am Fong geholl fir Musek. Awer wéi ëmmer, ech hu esou e schéine Konzept hei, elo si mer och amgaangs ze probéieren, fir d'Veräiner, De Sall ze lounen, esou ee Bal, zum Beispill elo lo kennt Fuesent, esou ee Fuesbal hei maache mat de Veräiner hei vu Dikrech. Dir sidd all Veräiner hei vu Dikrech a vun Ettelbréck, egal ob vu Bastendorf, vu Bettenduerf, egal, si sinn ëmmer, si si bienvenue hei. Kann een dat Ganzt och lounen fir Privatsoiréeën? Jo, jo, och gär Privatpartye maachen. Hate mer och scho e puer. Ass och e Konzept, muss een ëmmer mat Datum a mam Deeg kucken. Ech mengen, dat ass awer och gudde Saldo fir elo an d'Pandemie. Gutt Sal fir wéineg Leit, allerdéngs kënne mer gär maachen. Eppes, wat Dir awer op kee Fall wëllt ginn, dat ass eng Disco, oder mer esou soen. Nö, op jidde Fall nit, op jidde Fall nit. Dat gëtt et scho genuch. Nö, op jidde Fall nit. Mir wëlle am Fong geholl hei eppes maachen, dat heescht fir eisen Alter, mir sinn nach nit al, ne, awer. D'Jochen, d'Generatioun, a wat passe schonn eis dobäi, ne? D'Ritter passe schonn eis dobäi. Awer eis, eist Konzept ass ab, soe mer mol, ab 40 Joer, déi einfach e Règle hei am Haus hunn. Dir wisst jo, bei verschidde Saachen, bei Disco a sou Saachen, 18 Joer, 19 Joer, si ginn net einfach net dohinner, fir sech amuséiert, si ginn einfach dohinner, fir sech an d'Schëller, fir sech voll ze maachen. An dat wëlle mir net hei maachen. Dat heescht, mir sichen eis Clientèle selwer. Eis Clientèle selwer, dat ass eisen Alter, dat si korrekt Leit, si kommen heihinner, fir sech amuséiert, fir e Patt ze drénken, mat Kolleegen, de Kolleg, de Jemp pénkt, de Jos, de Jos pénkt den Arm, voilà, dat ass esou ee Kettenunien. An dass bei Tête dansante, dat huet sech gelongen, dat dat mierken och verschidde Leit all Sonn Sonndeg wat mir hei maachen, sinn ëmme aner Leit nach ni hei war. An dass dat dat mierke mer och. Et kann een also op alle Fall gespaant sinn, wat een nach hei alles wäert bidden. Musikalesch gesinn huet et hei zu Dikrech op alle Fall dëst Joer excellent ugefaangen a schonn den 9 Januar, do war e ganz schéinen Neijooschconcert an der Neier Kierch. Et ass ewell Traditioun, dass um Ufank vum Jor de Conservatoire du Nord vun Ettelbréck an Dikrech ëmmer e groussen Neijoschconcert an der Dekanatskierch op der Kluuster zum Beschte gëtt. Déi Kéier awer war een ëmsou méi gespaant, wéinst der Pandemie gëft en etlech Ausfäll a bis zulescht war net gewosst, ob den Event iwwerhaapt kéint stattfannen. Dat ass absolut spannend an et ass absolut motivant, haut hei ze sinn. Ech mengen, wann ee sech d'lescht Woch iwwerluecht huet, esou d'Ratio huet gesot, komm, so alles of dat do. Wann een awer elo kuckt, hei schonn d'Begeeschterung, wou d'Kanner hei si fir ze sangen, déi freeën sech säit Méint drop op dësen Optrëtt. Dofir si mer onheemlech dankbar, dass mer kënnen haut den.

Eng Chouerschoul mat 4 Kanner a Jugendchéier, een Ensemble Vocal mat Erwuessenen an zanter dem leschte Jor och nach de Jugendchouer Nordvox. Am Ganzen also sinn dat ëm déi 100 Sänger a Sängerinnen, déi d'Dekanatskierch Ufank Januar zum Vibréiere bruecht hunn.

Wéi sech dat fir en Neijoerschconcert gehéiert, goufen et natierlech och eng Partie méi weihnachtlech Kläng, besonnesch vum Ensemble Vocal, deen ënner anerem mat Auszich aus dem Bach sengem Weihnachtsoratorium iwwerzeege konnt. A fir e méi modernen Touch gouf et tëscht den eenzelne Sequenzen och ëmmer nees Improvisatiounseinlagen vum Organist Maurice Clement, deen sech hei a senger Hauskierch natierlech besonnesch Erléis gespuert huet. Den Eioschconcert vum Conservatoire du Nord ass iwwregens den Optakt vun enger ganzer Rei Concerten, déi am Januar ofgehale ginn an déi d'Vilfalt vun der Musekschoul solle weisen. De 27 Januar dann, also ganz geschwë schon, ass och nees Optakt vum A Cappella Festival. En Event vum Centre Culturel Cape zu Ettelbréck mat Concerten souwuel zu Ettelbréck wéi awer och hei zu Dikrech an den zwou Kierchen. Eppes wat ëmmer ganz gutt besicht ass. A fir Iech e bëssen en Virgeschmaach ze ginn op dat wat do gebuede gëtt,

I'm in love with the shape of you Come on be my baby Jo bei mer ass elo den artisteschen Direkter aus dem KP. Gudden Owend Karl Adelsteinsson. Gudden Owend. Jo den A Cappella Festival dat ass schonn awer eppes ganz Spezielles vun Ärem Centre Culturel. Et ass eng Nisch hei am Land, muss ee soen, datt virun aacht Joer, wéi ech am CAPI ugefaangen hunn, do war emol als éischt eng Recherche, wat gëtt et an dësem Land nach net, woumadder kënne mer eis an eisem Programm och e wéineg demarquéieren. An et muss ee soen, datt mer ëmmer e Barockfestival haten, där sinn der awer entretemps schonn e puer ginn deemools. An wat awer net gëtt, dat ass e Stëmmefestival hei zu Lëtzebuerg. Dat ass eppes, wat zum Beispill an Däitschland, Frankräich bal All Stad huet, an hei huet dat gefeelt, an och mat der, jo, mat der Proximitéit vum Conservatoire, awer och mat deene ganz ville Veräiner a, jo, Schoulen, déi sangen hei an dëser Regioun, war d'Lungt no, fir dann och en A Cappella Festival, dat heescht e Stëmmefestival an der Regioun ze grënnen. Dir hutt awer net den Numm vun Ärem Centre geholl a gekuckt, wat kann een domadde maachen, wat kann een dorause bastelen, an dunn sidd Der op Acapella komm. Et war net onbedéngt dee Wee, mee awer herno, also mir, ech hunn, ech hunn d'Jeux de mots extrem gär, also bei eis gëtt et och den Escape Bar, Escape Bar an esou weider, also mir spille schonn ganz gäre mat deem, mat där Ofkierzung do vun eisem Haus, also do hu mer dann dervunner profitéiert. Mee et war awer deen anere Wee erëm, datt mer als éischt gekuckt hunn, ok, wat fir eng programmatesch Prioritéit setze mer An jo, wéi mer dunn dat Wuert a cappella gelies hu KP, et lungt awer no, datt mer hei géifen de KP liicht drandrécken. Bon, mir hunn elo virdrun d'Biller gesinn vun 2020. Dat ass wierklech ganz villsäiteg, wat do gebuede gëtt. Mee dat Ganzt, dat ass och wierklech, dat ass eng ganz grouss Bandbreet un verschiddene Sujeten, wou een do huet. Jo, d'DNA vum Kapi soll sech doranner erëmspigelen. An d'DNA ass art pluriel. An dat heescht, wa mer dann och esou e Festival organiséieren, dann ass et normal, datt mer och da verschidde Stilrichtunge vum Gesank doranner representéieren. Muss ee soen, a cappella heescht am Fong Gesank ouni instrumental Begleedung. Dat heescht, alles, wat mer hei kënnen héieren, hei zu Dikrech oder och zu Ettelbréck am Kapi, ass alles ouni Begleedung. An do ka sech heiansdo wonneren, ob do wierklech keng Instrumenter am Hannergrond sinn. Mee dat ass alles just d'Stëmm, awer a verschidde Facetten. Dat heescht, de méi klasseschen Deel, deen ass hei zu Dikrech an der Aler Kierch oder och an der Grousser Kierch. An dann hu mer de méi Jazz oder Pop-Deel am Capi. An elo dëst Joer hu der och rëm ganz interessant Sujeten, och hei zu Dikrech, ënner anerem wierklech Flott Concerten déi programméiert sinn. Jo, ech freeë mech enorm op de Programm hei zu Dikrech samsdes a sonndes. Et geet lass nomëttes samsdes mat engem Chouer aus Däitschland, Ensemble 85. Dat ass en excellente Männerchouer ënner der Direktioun vum Matthias Ratschig. Déi Leit, déi am Consertoire hei zu Dikrech-Ettelbréck ënnerwee sinn, déi kennen hien. Et ass de Leeder vun der Chouerschoul. Deen huet am Saarland e Männerensemble, deen ass excellent, wierklech. Déi wäerten hei um fënnef Auer an der Aler Kierch samsdes optriede mat just engem Repertoire fir Männerstëmmen. An dann hu mer déi grouss Soirée Samsdes owes mat de weltbekannte King's Singers, déi et schonn iwwer 50 Joer ginn, déi sech elo komplett erneiert hunn iwwer déi lescht 10 Joer. An dat gëtt wierklech e phänomenalen Owend, och ee vun den Highlights vun deem Festival mat de King's Singers. An jo, da schléisse mer awer och de Festival offiziell hei zu Dikrech of, Sonndes nomëttes um 4. 4 Auer mat Ingenium Ensemble, dat ass en, si 6 Sängerinnen a Sänger aus Slowenien an excellent Stëmmen och an deem excellente Sall vun der Kierch hei, der aler Kierch hei zu Dikrech, wat jo en akustesche Bijou ass. Kléngt jo alles fantastesch. Dir wëllt awer och e jonke Public uschwätzen, do haalt der och, datt dir och Workshoppen an deem ganze. Kontext. Ganz genau, also mir hunn ee Workshop, dee vun eisem Beatboxer gi gëtt. Mir hunn den, enfin en ass esou vill Champion, en ass belsche Champion, en ass Weltchampion am Beatboxing, dat ass de Foodbox Gee, kënnt vu Gent an dee wäert dräi Deeg hei an der Regioun sinn. Als éischt huet e mol Samsdes owes en Optrëtt um 7 Auer, dat ass e Showcase, Beatboxing Optrëtt bei eis am Foyer. An déi zwee Deeg virdrun geet en an d'Schoulen, e kënnt hei op Dikrech an d'Grondschoul, wäert en Donsschdes e Workshop hale fir d'Kanner tëschent 9 an 12 Joer. Do wäerten dann eng 30 Kanner do zesummekommen an der Schoul an do gëtt en hinne sou e puer Basics vum Beatboxe mat, dat ass dat Geräisch mam Mond maachen, e Rhythmus mat Mam Mond, mam Mikro ganz no an och wéi schafft een do mam Mikro. Freides moies ass en dann an der Ettelbrécker Grondschoul an dann freides owes dann en Optrëtt. Also ech kann nëmme jiddwerengem d'Häerz leeën, och deene Jonken a Jugendleche fir freides owes kuck ze kommen. Et ass wierklech phänomenal wat e bréngt. An da geet et virun mat enger, mat engem Pop-Ensemble aus Däitschland, On Air, déi wierklech, ech nennen elo mol knallhaarde Pop bréngen, wou ee sech wierklech freet, et sinn do keng Instrumenter oder iergwelch Computeren, déi hannendru matlafen an et ass wierklech just d'Stëmmung. Nach eng leschte Fro, Kritt een iwwerhaapt nach Billjeeën? Et kritt een nach Billjeeën, absolut. Also op acapella.lu oder op Luxembourg Ticket oder bei eis am Ticketsschalter kritt een op jiddwer Fall nach Billjeeën. Et ass ëmmer gutt, wann ee sech e bëssen am Viraus awer dru mécht. Mir hu jo am Moment eng reduzéiert Jauge vun 200 Plaze pro Concert, an der aler Kierch nach esouguer e bësse manner, wou mer op 70, 80 Plaze nëmmen disponibel hunn. Vun dohier ass et gutt, wann ee sech am Viraus mellt. Mee et kritt een awer op alle Fall nach Ticketen. Ok, egal wéi, Dikrech TV wäert och den Ofschlossconcert matfilmen. Also mir wäerten Iech op alle Fall Op mannst Extraiten aus dem Ofschlossconcert weisen, wann net, gitt op alle Fall op de Site vum KP kucken an ech géif soen, dat dierf een sech net entgoe loossen. Nee, op jiddwer Fall net, et ass en Highlight. Villmools Merci Karl Adalsteinsson. Merci fir d'Invitatioun.

Jo mam Sangen do huet et sech e bëssen wéi mam Kachen, d'Bandbreet un Méiglechkeeten ass immens grouss an et kann een ëmmer rëm iwwerrasche mat Neiem. Esou huet et sech och mat deem südlännesch ugehautene Plat, dee mer iech elo am Kader vun eiser Serie Dikrich kacht virstelle wollten.

Bon appétit à tout le monde et merci. 2022 feiert d'Kréich bei den Debbessen hei zu Dikrech schonn hiren 20. Gebuertsdag. A fir dat festzehalen ass elo bis zum Enn vum Mount am Kulturhaus eng flott Ausstellung mat Wierker, déi d'Kanner aus der Crèche selwer hiergestallt hunn. Wéinst der Pandemie war zwar net alles esou gelaf, wéi si sech et eigentlech virgestallt haten. Trotzdem sollt een sech dës Ausstellung onbedéngt ukucke goen. Eigentlech wollt d'Kréischlo am Januar grouss hiren 20. Gebuertsdag feieren a fir d'Ausstellung am Kulturhaus mat verschiddenen Institutioune vun Dikrech zesummeschaffen. Esou zum Beispill sollten si mat de Bobien a Bopien am Altersheem gemeinsam Biller molen. Wéinst der Pandemie awer huet missen ëmgeduecht ginn. Dofir hu mer eis mat enger Dikrecher Kënschtlerin, dem Nancy Sassel, zesummegedoen an e puer Tableauen zesummegemoolt, dat heescht zesummen op Distanz. D'Kanner hunn d'Hannergrënn gemoolt an d'Nancy huet dann d'Ieselcher drop gemoolt. An dës flott Tableauen, déi déi Dikricher Ieselen an alle Faarwe weisen, kritt een also elo am Dikricher Kulturhaus ze gesinn. Donieft sinn awer och eng ganz Partie Biller ausgestallt, déi d'Kanner ganz eleng realiséiert hunn. Den ënneschte Stack iwwerdeems ass vun der Dikricher Artistin Nancy Sassel besat, déi hei hirersäits mat Dikricher Ieselen am Groussformat presentéiert ass. Eng ganz villsäiteg Ausstellung also, déi an engems och weist, wat alles an der Crèche bei den Debbessen zu Dikrech gebuede gëtt. Sou zum Beispill gëtt et och e ganz interessanten Eck wou Fotoe gewise ginn, déi d'Kanner bei hire Spadséiergäng mat der Crèche selwer realiséiert hunn. Also mir weisen hei wéi mer zum Beispill den Plurilingue ëmsetzen Mat Quiet-Bicher, wou d'Kanner kënne mat hiren Erzéierinnen am Stullkrees zesumme kucken. An deene Quiet-Bicher kann ee ganz vill Saache manipuléieren. Dat erlaabt et dann, d'Sprooch gutt ze integréieren. An dobanne gesäit een dann och de. Projet Yoga op Franséisch. Déi ganz Evolutioun vun der Crèche vu virun 20 Joer bis haut kann een sech iwwregens an der aler Kierch direkt niewendun ukucken. Hei ass dann och dat schéint Kannerbuch De Mucksfuchs huet Gebuertsdag ausgestallt, wou déi kleng Visiteuren selwer dra liesen a lauschtere kënnen. Den 23 Januar mëttes um 3 an den 30 Januar moies um hallwer 11 Et sinn awer och Liesunge geplangt, wou d'Autorinne selwer d'Geschicht zum Beschte ginn an op Wonsch och signéiere kënnen. Den 22 Januar, dëse Samschdeg also, invitéiert och d'Kënschtlerin Claudine Maillet op e ganz flotten Workshop am Kulturhaus zu Dikrech. An zwar gëtt een do wärend 3 Stonnen an d'Konscht vun der Bande dessinée agefouert. D'Autodidaktin, déi entretemps schonn e puer Präisser gewonnen huet, huet selwer emol mat esou engem Cours ugefaangen, an dat virun nach guer net all ze laanger Zäit. D'Kënschtlerin Claudine Maillet moolt alles, wat si esou ronderëm gesäit an interessant fënnt, a kombinéiert dat herno op der Toile. Am léifste moolt si am Acryl. Obschonn si elo an der Lescht méi de Wee zum Figurative fonnt huet, esou huet d'Claudine Maillet an der Zäit mat abstrakter Molerei ugefaangen. Bei hir ass einfach alles e bëssen anescht wéi et eigentlech virginn ass. Och de Wee zur Molerei war bei hir en éischter ongewinnten. Un sech sinn ech ganz vill gelaf. Ech hu gemengt ech misst dee Sportler ginn an ech sinn vill, vill ze vill gelaf fir meng schlecht Féiss an iergendwann hunn ech geduecht sichs der mol ein zweeten Hobby well dat do, Dat gëtt näischt. An esou koum ech dunn dozou, hunn ech geduecht, ech mol der mol ee Bild. An ech hunn och grad opgehal mat schaffen, ech hat vill Zäit. Jo, hunn ech geduecht, ech gëfft ech mol drun. Hunn ech dann esou ee klenge Cours gemeet, hunn ech geduecht, jo, dat ass gutt, mols de mol heiheem. An esou hunn ech op eemol ni méi opgehal. Alles, wat d'Claudine Maillet upéckt, gëtt bei hir mat ganzem Häerze gemaach. Net fir näischt huet si an der Tëschenzäit dann och schonn eng Partie Konschtpräisser gewonn. D'Claudine Maillet ass de Beweis, datt jidderee kann zum Kënschtler ginn. Duerfir péckt si och gären eng Hand un, fir aneren, déi sech beruff fillen, ënnert d'Äerm ze gräifen. Zu Dikrech am Kulturhaus huet een elo d'Méiglechkeet, vun hir an d'Konscht vun de Cartoons agefouert ze ginn. Ech menge jidderee kann eppes mam Wuert Cartoon ufänken. D'erënnert eis un eis Kandheet. An och déi, déi eben nach gär Kand sënn oder sech einfach gär un dat Vergaangent erënneren, vill Leit sou frou mat Cartoons. An jo, esou ass eis déi Iddi komm, fir eventuell dat unzebidden, mol enker eppes anescht, wéi een soss dohäert a gesäit. An ech mengen, d'Thema ass och fräi, jidderee kann als Cartoon mole wat e wëllt, beschtefalls soll en sech eng Inspiratioun matbréngen, well et ass ëmmer méi einfach als Stäip iergendeppes ze man, wéi lo aus dem Kapp eraus. Fäerte soll een op alle Fall net. Ween et net probéiert, kann och net wëssen, ob en net vläicht e verstoppten Talent huet. Sidd Dir elo vläicht op de Goût komm? Da mellt Iech roueg un op info at mhsd.lu. Dëse Samschdeg, 22 Januar um 14 Auer geet et lass. Zum Ofschloss vun eiser Emissioun da wollte mir iech awer och nach op eng Table Ronde opmierksam maachen, déi mer wäerten dëse Samschdeg um 19 Auer owes op eisem Infokanal weisen. Am Kader vun der Expositioun 100 Joer motoriséiert Landwirtschaft zu Lëtzebuerg hat den Autosmusée nämlech zum Ofschloss um Enn vum leschte Joer eng ganz Partie wichteg Leit aus dem Secteur zesummegeruff, déi d'Landwirtschaft hei zu Lëtzebuerg an de leschte Joerzéngte staark matgeprägt hunn. Hei lo e klengen Virgeschmaach op dat wat iech am Kader vun dësem Gespréich wäert erwaarden. Mär hunn eng Entwécklung, iergendwann fiert de Mähdrescher, fiert den Trakteur autonom, unni Chauffeur, Laser gesteiert. Mir hunn an der Mëllechproduktioun de Roboter, deen d'Kéis sträicht. Alles ass do, mee dat kann och fir d'Lëtzebuurger Landwirtschaft zum Nodeel ginn, well mer dann iergendwann duerch eis kleng Strukturen an duerch eis vill

Et ass den 4 Februar, do ass hei nämlech eng grouss Fado-Soirée ugesot. Detailer dozou, déi fannt der op der Facebook-Säit vun Maison Music Art. Dat wor et dann awer vu menger Säit. Iech nach weider eng ganz schéin Zäit, mat et gutt, bis an engem Mount nees. Bye bye!